F'din ix-xandira se nitkellmu dwar diversi postijiet ta' qima, kemm tal-passat kif ukoll tal-lum. Matul iż-żmien, il-Maltin u l-Għawdxin minn dejjem kienu jinġabru f'dawn il-postijiet ta' qima biex jesprimu u jiċċelebraw it-twemmin tagħhom. Se naraw x'inhu tempju preistoriku. X'inhu ipoġew? Kif ikun katakombi? Se naraw x'inhi kappella u x'inhi knisja. U x'nifhmu meta ngħidu katidral? Fil-preistorja, jiġifieri f'dak iż-żmien imbiegħed meta l-bniedem kien għadu ma jużax il-kitba, naraw kif diġà kien hawn fil-gżejjer Maltin postijiet fejn in-nies kienu jmorru joffru xi sagrifiċċju u jadoraw lill-allat tagħhom. Kellhom it-tempji megalitiċi, tempji mibnija b'ġebel tassew kbir. Bosta minn dawn in-nies pre-istoriċi kellhom qima speċjali lejn dik li llum insejħulha l-Mara l-Ħoxna. Din hija replika, jiġifieri kopja tal-ikbar statwa tal-Mara l-Ħoxna li sibna. Sibnieha fit-tempji ta' Ħal Tarxien. Din hija l-istatwa proprja li sibna Ħal Tarxien. Ħadnieha fil-Mużew tal-Arkeoloġija li jinsab il-Belt. Fil-mużew din l-istatwa hija protetta mix-xemx, mix-xita u mir-riħ li jistgħu jagħmlulha ħafna ħsara. U la qegħdin insemmu dawn il-postijiet ta' qima antiki, it-tempji megalitiċi, ma nistgħux ma ngħidux li għandna tassew għaliex inkunu kburin bihom. It-tempji tal-ġgantija fix-Xagħra Għawdex, pereżempju, huma madwar elf sena eqdem mill-piramidi tal-Eġittu. Dan huwa l-ipoġew ta' Ħal Saflini li jinsab ġewwa Raħal Ġdid. Ipoġew ukoll nistgħu ngħidu li kien post fejn wieħed imur biex jagħti qima lill-allat li jemmen fihom. Però l-ipoġew kien jintuża l-iktar biex fih jindifnu l-mejtin. Allura x'inhi d-differenza bejn tempju u ipoġew? Id-differenza hija li filwaqt li tempju insibuh mibni 'l fuq mill-art, ipoġew ikun imħaffer taħt l-art. Jgħaddi żmien u l-bniedem jibda juża l-kitba. Mill-preistorja allura nidħlu fl-istorja. Jaslu Malta il-Feniċi, warajhom jiġu il-Kartaġiniżi, dawn kellhom iċedu lir-Rumani. Fi żmien il-ħakma Rumana tħaffru diversi katakombi. Il-katakombi wkoll kienu mħaffrin taħt l-art. Minbarra li kienu jidfnu l-mejtin fihom, kienu wkoll joffru xi talb b'tifkira tal-mejtin midfuna hemmhekk. L-iktar katakombi magħrufa huma dawk ta' San Pawl fir-Rabat u ta' Sant'Agħta fir-Rabat ukoll. Ikompli għaddej iż-żmien. Il-gżejjer Maltin jaqgħu taħt l-Għarab. F'dan iż-żmien ta' ħakma Għarbija ftit li xejn kien baqa' twemmin fil-fidi Nisranija. Il-fidi Nisranija reġgħet bdiet tikber u tixtered f'Malta u f'Għawdex minn wara l-miġja tal-Konti Ruġġieru u n-Normanni. Bil-mod il-mod bdew jinbnew bosta knejjes żgħar li llum insejħulhom kappelli. F'dan il-post li qed taraw fir-ritratt darba kien hemm kappella. Ninsabu f'post magħruf bħala Il-Baqqari fil-limiti taż-Żurrieq. Int u sejjer Ħal Far. Naraw kif ħafna mill-kappelli li kellna mxerrdin madwar il-kampanja llum kważi nqerdu għal kollox. Il-Knisja bdiet torganizza ruħha f'taqsimiet li llum insejħu parroċċi. Kull parroċċa beda jkollha knisja kbira mhux ħażin u bosta kappelli żgħar imxerrdin 'l hawn u 'l hinn ma' kullimkien. Kważi kull belt u raħal Malti u Għawdxi għandu knisja kbira u numru ta' kappelli oħra żgħar. Nieħdu eżempju. Din hija l-knisja prinċipali tar-raħal taż-Żurrieq. Naraw imbagħad kif imxerrdin madwar iż-Żurrieq insibu ħafna kappelli żgħar oħra. Normalment knisja ikollha koppla. u kamp nar jew tnejn. Knisja speċjali hija dik tal-Gudja illi fiha tliet kampnari. Fil-kampnari mbagħad insibu l-qniepen. Il-qniepen jistgħu jdoqqu kemm xi mota ferriħija kif ukoll xi tokki ta' dwejjaq u ta' niket. Ninnutaw kif sa ftit taż-żmien ilu fil-knejjes u l-kappelli tagħna ma kienx jintuża l-konkrit. Din hija l-Knisja tal-Mosta. Il-koppla kbira tagħha hija magħrufa bħala r-Rotunda. Innutaw kif kollox inbena bl-użu tal-ġebla biss, ġebla fuq oħra. Konkrit ma ntuża xejn. F'ħafna kappelli u knejjes antiki għadna nistgħu naraw is-soqfa magħmulin mix-xorok li kollha jistrieħu fuq ħnejjiet kbar li huma wkoll mibnija mill-ġebla tal-franka. Innutaw is-saqaf tal-knisja ta' bir miftuħ fil-limiti tal-Gudja. San Girgor fiż-Żejtun. u Ħal Millieri fil-limiti taż-Żurrieq. Illum sirna nużaw ħafna il-konkrit fil-bini tal-knejjes tagħna. Din hija l-Knisja tal-Fgura. Hija knisja moderna u għalhekk fiha intuża ħafna l-konkrit. L-istess nistgħu ngħidu għall-knisja ta' Santa Tereża ġewwa Birkirkara. Innutaw l-użu tal-konkrit fil-kostruzzjoni ta' din il-knisja. Il-knisja prinċipali ta' Malta hija l-Katidral. Il-Katidral ta' Malta jinsab l-Imdina u huwa ddedikat lil San Pawl. Fil-Katidral, l-Arċisqof ta' Malta imexxi ċerimonji kbar bħalma huma dawk tal-Milied u tal-Għid il-Kbir. Għawdex ukoll għandu l-Katidral tiegħu. Dan jinsab fiċ-Ċittadella u huwa ddedikat lil Santa Marija. Interessanti kif il-katidral taċ-Ċittadella f'Għawdex m'għandux koppla imma minn ġewwa jidher qisu għandu koppla bħal ta' knejjes oħra. F'Malta għandna wkoll nies li jemmnu f'reliġjonijiet differenti. Il-Musulmana li jkunu Malta, pereżempju, imorru jitolbu fil-moskea li tinsab Kordin, ġewwa Raħal Ġdid. Din hija l-Knisja tal-Vitorja fil-Belt Valletta. Din il-Knisja għadha kif ġiet restawrata. Ix-xogħol tant sar tajjeb illi ġiet qisha ġdida, taħsibha għadha kif inbniet fi żmien il-Gran Mastru Jean de Valette. Huwa importanti li nibżgħu għall-postijiet ta' qima li għandna madwarna, sew jekk il-post ta' qima huwa tempju preistoriku kif ukoll jekk hija kappella fil-kampanja jew knisja f'nofs ta' belt jew raħal.